Ber lwak me Acholi kaka lwor man latinwu omarwa Francis Omoro ma pol kare wun wutye ka winyo en kati ki pwony ma a ki i tekwaro mapat pat. Acholi, An tin ni nino dwe acel me dwe me apar wiye aryo mwaka alip aryo ki pyeraryo wiye adek tin amito titiwu, To madit ma owok ki i lek ma mega i dyewor ma kun tito tekwaro lek ma obino bota i dyewor, an aneno tyen janeni luwum ma obino bota i wang lek, atamo wunu acoli pol kare madwong. Dong wun wungeyo ka nino ducu an akatti ki lok kom cen Daniel Owub ni otuc bota i lek, otuc bota ki lek tyet madwong i cakke 2012 ma peya ki Uganda omino en woro, en okwongo otuc bota i lek ci amoko ki jo ma i kanica obedo mwaka adek ocako timme kene nio ka lobo Uganda omino en woro. Dong man pi gin me welo ki bota dok bene pi welo ki bot jo ma nino ducu winyo an Ka atye akatti ki lok ni cen janene luwum cen janene luwum, en lek acel-li en aye oweko oneno an amine woro i gaden ma mega ma tye i Sportview ni cen janene luwum Memorial Garden ka ma an aketo statues-ne iye ducu obino ki lek ni keti. Coli, Kaka luwo lwak me Uganda, amito ni kwany kareni iwiny lok lek ma en obino ma kun wok ki tekwaro Centennial Wum otuc bot i leb ma oruko bongo kanyi matar, ci openye ki i kin dano ma bishops oneno iye bene. Wan watye i lain ci openya wa ni, An amito apeny mawa omoro, Lobo Uganda ki lwak me Uganda mene ma tye ka kelo peko? Ci an agamo ni, Lwak me Uganda en aye gitye ka kelo peko ci dong waco ni igamo kakare lobo Uganda i wang lek. Gin ma nyuto lobo Uganda tye lanyut mapat pat. Me acel, emblem me Uganda tye iye tong, tong ma nyuto gin me gwokke, gin ma culi gwokke kwede, gin ma dano gwokke kwede, ki i kom Merok. Merok tye laye aryo bot dwoo. Merok tye nguu mager macalo kwac, tye nguu mager macalo odyek, eno kilwongo ni Merok. Ka in ineko, ci in laneko-ni icamo nyim moo i kome. Ki dong tong tye me kuro Merok. ma tye bino ka monyo dano calo dano bino monyi pe neko dano i lobo Uganda lanyut me tong tye ocung pi eno i lobo Uganda dok owaco ni lobo Uganda tye iye bul bul nyuto tekwaro pa dano dano me Uganda tye ki tekwaro mapat pat ma lubanga oketo gi iye nyankole tye ki tekwaro mapat kakwar tye ki tekwaro mapat Acholi tye ki tekwaro mapat. Lango tye ki tekwaro mapat. Alur tye ki tekwaro mapat. Kor bojong tye ki tekwaro mapat. Lanyutte bul ma i lobo me Uganda bene tye iye pii madongo ki pii matino ma nyuto ni peko me pii peke i Uganda. Kot tye muromo. Wa i lobo Uganda tye iye cam macek ineno pamba ki taa Macalo gin ma kelo lim ki lobo Uganda ma nyuto lobo Uganda cam pe iye. Kwanyo lobo Uganda in ineno ngom, fertile soil, ma nyuto i ngom lobo Uganda, ngom ma ciko cam. Centennial waco lobo Uganda pe ogik ka kenyo keken, tye ki ceng ma tye ka ryeny ma nyuto ni kot ki ceng lokke kakare. Waco lobo Uganda tye ki yap. Lee, Apoli tye ka nyutu lee mamwol ki winyo bene ci tungcel owelo winyo maleng mamwol mono aye kit ma lobo Uganda ma an apenyo ni obedo kede. Dong dano me Uganda kono Lanyutte ngo? Lanyut pa dano me i Uganda kitgi ocung ma nyutte ki tekwaro pa megi ci dong waco ni an macalo Cen Jadali Luwum tekwaro na en an kaka da kilwongo Pajong, Pajong oa ki Ethiopia ka odonyo i lobo Uganda i cwa ker ma tye i Pajong oa ki i polo, Lalal oa ki tong ki bul I cinge opoto, latlal opoto ki i polo ki tong ki bul i cinge. I kare ma opoto ki tong ki bul i cinge, lupajongo owaco ni latinni kigwoko nining? Omyero kitim cik Acholi wek dano gugwok latinni. Kikwanyo romo, kingolo wek min latin gugwoki. En i ka ma kare ma kingolo romo me tumo tong ki bul ki latinni, en i latinni pol ogamo Odwoka i polo, wa i ker pa jo kwara, munyolo wora kilwongo ni Oriabaya moi. En obedo dano ma lacam. Oriabaya moi ocito obedo cudan pa neyone pi can me lim, onongo pe romo nyumo dako, oweko en. onongo dako ma kiketo i dog kulu pi dobo. Onywal ki dako-ni litino aryo. Nywale me acel onywalo Rudi, Rudi-ni oto. Ka dong onywalo wora ma kilwongo ni Okelo. En obedo oryeb bal moyo, obedo dano ma mwol, kite ber, obedo laworo, oweko kitero en obedo ticce me ryemo winyo ki gwoko rummi ki dyegi. I ka ma en obedo ka. Neko labwor dyek ma bino ka mako romi ki dyegi oweko kineno ni a latinne myero kidwoko tukgi i Uganda. Nino mo, odyek neko ci kelo mone i kin pajong ki wan, kidwoko en i pajong. Oryab bala moi obino dong ki latinne okelo awi kodi, okelo awi kodi.

Mapat ni bol, bol, obedo tibu, ka iwinyo bol, bol gwa, meno tibu matek ma tye i labongo, tibu matek ma tye i labongo, bol gwa. En aye kicako ki nying lungum, ento pi larre ma won Luwum olarre waco ni latinne pe romo nyinge pe romo bedo Bol ma nyuto nying Luwum Bol. Oloko nyinge Luwum nying Bol ki Luwum lwak me lwor lwak me Acholi okelo i wi kodi ocito otongo abina ma jo kaka pa jo Ngworo ki dog kulu ole ka ma Thibu-ni okwanyo latongi ki i cinge ci obolo i pii ci en bene opoto i pii kore ka lweny-nyi kore latongi Man aye kit ma timo lek tito tekwaro. Ci wacci ni, Kaka kacel acel tye ki tekwarogi, mono tekwaro ma mega. Dong, an macalo latela, ma lubbe ki peny ma an apenyo ni, Lobo ki dano mene ma rac, ma nyuto ni dano a ki kacel acel a ki tekwarone? Tekwarone en aye pwonyo dano-ni wek dano-ni obed ki kite mo-ni.

Odonyo ma oturo gamene pa bote, en aye latela manyen, ma bene en oturo gamene i nino dwe acel, dwe bene acel ma en okele ki tela. En aye amin ma obino oturo gamene ka bote i nino dwe pyeraryo abic. Me dwe me acel, mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abiro wiye acel, Amir obedo ka kwar, tekwaro pa min ka kwar, cibul pa ka kwar kwac, tyen lokke ni kwac libo dano mot ma pe ingeye, ka poto gikumi, mono tekwaro, Amin. Obedo dano ma ger ma obedo ka wano dano, mako dano, timo tim aranyi madwong i lobo me Uganda i kare ma en tye ka telo lwak ki tungcel, en bene tye ka telo lwak ki tungcel. Ma nyuto ni tela ma okelo en Ki amin i nino dwe acel-li, dwe acel-li, telane obedo tela ma ger ki tela ma mwol, tela ma dano tye ka koko tungcel ki tela ma dano tye ka nyero tungcel. En aye tela ma wan watelo. Dong owaco ni, Dyeceng ki dyewor, jo ma kitye ka nekogi, jo ma kineko latinogi, jo ma kimako litinogi, Mon ki co weng ring i bota ka goro doggola pa Archbishop. Archbishop konya, police omako latinna. Archbishop konya, polic mony omako dakona. Mony omako latinna. Mony omako cwara. Dong owaco ni, Kit dano Ma in iwaco ni, 'En aye peko-ni. En jo acel ma an atye ka gwokogi, atye ka konyogi ki i cinga min-gi. En aye dok gin gutyera ka min, gutyera ka min oweka min oneka. Jo acel-li gin gunena macalo romo ma omyero gitye macalo gitum, wek i wi lobo okony toro ka mene pa min. Weko jami maraco calo luduku kiketo iye nyinga ma nyuto ni luduku ma Cikilti iwaco ni bolo ganga jami ma a ki woko ma bino icaco pi Uganda ki nyinga kiketo iye jami maraco wek Cikilti pa min gunena macalo dano marac. Jo acel-li ma atye ka konyogi-ni gin gutyera wek gin gikwany gamente pa min. Oweko lobo nena macalo caden remo, lwak me Acholi, kaka lwo. Man lek, man lek ma obino bota ma kun wok ki bot tyen janeni Luwum. Dong owaco ni, Kombeddi ni wan ka min ma wabino i tela nino dwe pyeri wabic dwe me acel dong wan watye tibu. Ento latel acel Lubanga bene ocwalo ka telo lobo Uganda i korwa, lobo ma waborone neni, en aye General Yoweri Museveni. En bene obino. Lubanga ocwalo dok okwanyo loc bene i nino dwe pyeri wabic me dwe me acel. Mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyeraboro wiye abicel, luteni adek-ki, luteni adek-ki, pien jami koma, ka ibitito koma, jami adek tye ciginifikan ka gin ma a ki bota, adek gin ma pire tek, pien an bene kineka ki dano adek, co luteni adek me Uganda gin gukwanyo loc i nino acel, dwe i bedo acel. Mono aye mung ma oa ki i lek pa cen Daniel Lewom dong owacca ni, An i kare ma an atuc i lek buti i twenty twenty, awocci ni, Wun ma wuwoto ki tinwu nino ma coli myero gupo pi kwona macalo cente me nino wum. Ninne omyero gubed i nino dwe apar abicel me dwe ma aboro. Lwak me acoli lwak me lwor atamo ni enoni caden ma kwo nicako i twenty twenty, nino dwe apar abicel me dwe ma aboro i twenty twenty an ayubo lega. i Laliya i gang pa Jocka, ka ma gang eno gang ma pire tek, en aye onyutta gange bene. Onyutta gange i gang pa Jocka i Laliya pien kara a won Jocka-ni en obedo dreba pa tyen janene luwum, bene kineke gele bene pe kingeyo ka ma atye iye.

Nguto pe obed nwang. Man wan watye i tekwaro, watye i lok ma tidwa aye tye ka lokowu. Cen ka nene otuci wa i twenty twenty ni en omyero ki dwok pwoc bote, wan luwot ki tyen wa wac ki luo wac ki acholi ki dwok pwoc bote pi kwo ne ma ki goyo bul ki myelo myel lyel nino dwe apar abicel me dwe ma aboro. Ento nino ma kanica Mino ki tyet janeni luwum woro en aye nino ma kineke ki iye pat. Nino ma kineke i ngeto apar me ceng me dwe me aryo, lwak me acuc wuwiny maber, pe wunywen, pe wunywen, pe wunywena, ni amito loko nino pa cen janeni luwum. Wuwiny maber, pien tibwu pe olwenyo kedia. Man aye mung ma otuc ki i lek. Dong, lwak me acoli, an da wec, ah! Lutela adek-ki, wec amin, wuloyo Wukwanyo gamene i nino dwe pyerabic ka lwak me dwe me acel, lwakke aye wubitwe i nyim gwok an ma dong aloko bene ni gamene pa Yuweri. Ma en owaco bene ni wukwanyo loc bene i nino dwe pyerabic me dwe me acel, 1986, wok bene an ma gubedo atye In iwacca ni alok ki tekwarone, mono dong atye ka bako bad adoga calo dano. Gwok an bene ci kit je boma Museveni wek obed aloko ni kineno calo an lok ma an aloko ki mukene anyono tyen gamente pien lok ma a ki bot tekwaro lok me tipo in omyero itit lok ada gwok an bene dong koni ki tyera ba. Weko in ibolo ni luteni adek-ki weng gukwanyo gamene i nino acel. Atamo lwak me Acholi man lek dong wun jo madongo wun wuromo yenyo history ka lek eno-ni obedo lek ma oa ki bot laleng ci wulubo ni ada lek-ki eni tye kakare jokjok ma malo.